Hello, Pathian thawngin dam tein kan i tong ṭhan kho hna. Atutan kan video ahcun pei ka zoh cangmi vialte lakah a zoh nuam ka ti bikmi le zoh a phu bikmi tiah ka ruahmi atu tiangin a zoh ka cim khawh bak lomi kan Lai paṭhawng Rung Lian Ceu le Naka paṭhawng Venuzo Du Ho an i peihnak kan rak zohṭi hna lai. an i peihnak kan zoh hlan ah tlawmpal te vun chim ka duhmi cu lai pei kan chim cang ahcun Runglian ceu tluk in a min a nganmi hi an um rua lo tiah keimah nih cun ka ruah. Atu ahcun Runglian ceu cu champion a si ti lo nain mi tampi thinlung ah Runglian ceu hi a ngan bik a si rih ko tiah ka hmuh i cu ve bantukin Naka champion Venezo duho zong hi sungh caan cu a ngei tawn ko nain Naka peih thiam lakah min a ngei bikmi pakhat a si. Cu hna pahnih cu thonghnih le hleikua kum ah khan Nagaland ah an rak i pai i mipi zong nih an zoh duh taktakmi puai a si. Cu puai cu atutan ah hin kan rak zoh ṭi hna lai. Ok, tu ahcun video zoh cang hna usih. Kan hmuh bantukin Rum Lian Ceu le Venuzaw hi an taksa zong aa tia ngai. Venuzaw hi tlawmpal tein a khaan a sang deuh. Rum Lian Ceu hi a tak a ngan deuh ve mi khi a lo. An pawng zong aa tia ngai lai tiah ka ruah. I an taksa a that ning khi thau lei si loin benh lei veve khin an kal i khi khi an ṭhawn khunnak zong a si rua tiah keimah hmuh ning si. Taksa hrimhrim zoh hin zoh a nuam cia. From USA, presently residing in USA, he's originally from Myanmar and he hailed from Hakha district. Tutan an i pei hi a zohtu zong an nam an tam i a au zong an au khuang ngai. Hi bantuk mipi an tam ahhin aa paimi ca zongah khin a nuam kun. An i tlai cang. Nan biak in kan chiahpiak hna lai maw? Rung Lian Ceu nih a lak. A voikhatnak ah Rung Lian Ceu nih a lak. Hi asinain khi vun zoh u. Naka peih cu kan chim tawn bantukin an paw le an keng le an khel le kha bantuk i tlak kha a ngah lo. Tluk hrihrim kha a ngah lo tinak sia a fawinak cun i nam lengmang a hau. Zel kha tong a thiang lo taksa nih khan. Atutan ah khin Rung Lian Ceu nih a lak ke a tengh nai i a teng a timh nai in amah tu kha a vai ti sual i tikhin a tla. A tlak tikah khan a phei le a paw hrawng zong nih khin a tongh ko rua, a keng zong nih a tongh pah ko rua tikhin si amah tu kha a sung. Kan vun zoh ṭhan ta hna lai chikhat tein. Tikhin vun zoh u law Rung Lian Ceu nih khin sang taktak in a cawi ko nain Venezuela duho defense khi a ṭha tuk ti hmuh khawh a si. Vun zoh u law tikhin aa nam khanh a vun i namkhanh i zeitindah aa namkhanh khawh kan ti ahcun Rung Lian Ceu nih a cawi len ko nain Nakah pa hi a khaan a sang deuh, cu pinah a ek thlak zong a san deuh tikah khan balance kha a thlau lo. Aa namkhanh i Rung Lian Ceu tu nih a balance a thlau than si. A defense a tha bak ti a fiang. An vun i tlai than. Nakah pa nih a ngam deuh cang lai. Atu hi Rum Lian Ceu nih a ruah dingmi cu ka tei hrimhrim a hau ti bak a si lai. Keimah khi Rum Lian Ceu ka si ter i atu tan ka tei lo ahcun si kho lo ti lungput bak ka si. I Venezuela khi cu tlawmpal te a lung a ṭhawng deuh cang. Voikhat ka tei cang, ka sun zong ah a poi lo ti phun khin aw kha a vun lak colh. Aw kha Venuzo nih aa ngamh sual atu kha. Voikhat a tei cang i a ka lak khawh cang ko lai tiah a vun lak ṭhan i sinain Rung Lian Ceu nih a vun i kham. A defense a ṭha tuk ve hi zawn te ahcun replay kan zoh lai maw? Vangkhen in lak i a ke pahnih luhter a tim. An lut kho lo. Tikhin si Rung Lian Ceu nih a vun i nam ve. A vun i nam i a ban khan a dawh chih. Venuzaw tu kha a khal ka dak bak in a teng. Cuti lai peih bak a si. I voi khat veve ni teng. Lai peih bak in a teng Rung Lian Ceu nih. Tunai Rung Lian Ceu i a dawh ning kha zoh u law a tha a ṭhawng tuk ti khi a fiang. A balance buai dih bak in a dawh khawh ko. Hi lio hi Rum Lian Ceu teitu a ngeih lo lio te kha si i a prime lio bak si. Amah zong aa seihchiah lio te kha si. Voikhat veve ni teng voikhat an i pai ṭhan lai. Atu teitu hi teitu taktak si lai. Ni kai cang. Annih hi zoh an nuamhnak cu an i pel lo. Sau tuk an i pel lo. An vun i zoh mak i vikvak an vun ti colh mah khi a zoh a nuamhnak si. Pipilei au khuan zong a ṭha tuk. Ṭha tein ngai hmanh u. Rung rung an ti pah lai. Rung lian cio hi thazaang an pek tuk hringhran naka an zong nih. Aw, an i la, an i la. An i peng kho lo. Nakapil nih an pei an sunsak ning cu zong tuah u. Zeitluk in dah mipi an tam tuk in ka hmu lai. Stadium khat dih bak in an ṭhu ve ko. laka phunglam in laka phunglam in tei khawh si khi bantuk ah khin kan chim cang kha Venuzo nih khan a nenh chih an hun tuk ah khin hiti a nenh i a ṭang le Zei le panga khan cu lusung a thiamthiam a si. Vung Lian Cio nih a vung challenge. Asinain judge dang nih an zoh tikah khan a suluk an pek i Vung Lian Ceu nih a tei lo ti si. Asinain mipi nih an duh tuk thiamthiam a tei lo nain mipi mit ahcun Vung Lian Ceu khi teitu a si tiah ka hmuh ti tar ahhin Mah kha ka si Rung Lian Ceu le Venuzo an i peihnak cu i tutan an i peihnak he pehpar in tlawmpal te vun chim ka duhmi cu Venuzo hi US ah a ra i kan chim cang bantukin a ra laimi July ni thum ah kan Chin champion Mang Ceu Lian he an i pai lai i tutan an i peih dingmi hi aa ngeihmi kan tampi ko nain Rung Lian Ceu he i pai ṭhan hna seh law a timi hi kan tampi. Zeicahtiah Nagaland ah Rung Lian Ceu nih a va kal hnawh i Rung Lian Ceu nih a tei lo. A fawinak cun Nagaland an kal kha cu Naga paih phung ning te bakin an i pai. i kha tan ah khan kan hmuh bantukin Rung Lian Ceu nih khel khat a tei i lai paih bakin a teng. Cun Venuzo nih khel hnih in a tei. Asinain Naka phunglam in a tei. Tutan ahhin Venuzo hi US i ai paih lai caah lai paih tein aa pai ve lai i Rung Lian Ceu he hin i pai ṭhan hna seh law zeidah a lawh lai ti kha mipi nih hmuh kan duh bikmi a si. I rum lian cio ca zongah khan caan ṭha a si. Ziahtiahcun annih pahnih minthang veve hi bantukin i peihnak caanṭha khi a um ti kho lo kho men. Cucaah atutan Venezuela US a rat liote ah hin US lei i Kan pa le peih tawlreltu pawl nih annih pahnih an i peih khawhnak ding lam hi rak khang hram u law ti hi keimah saduhthah a si. Nan khaan khawh ahcun Rung Lian Ceu ca zongah uh, caanṭha a si i tutan ah hin Rung Lian Ceu nih a tei ahcun hmailei ah annih pahnih i peihnak lam zong kha a um ṭhan khomi a si. Cucu e, keimah saduhthah a si. Cu pinah kan Lai paṭhawng Rung Lian Ceu lawng zong si loin biakhmun sang zong siseh midang paṭhawng tampi zong an um i annih pawl he zong khan caanṭha ngei hna seh law ti kha keimah saduhthah a si. Cun hmailei ah Venuzo lawng si loin naka paṭhawng tampi an um. Annih pawl zong kha a ṭim in i cah khawh siseh law US ah lai pei tein i pai hna seh law kan lai paṭhawng tampi he khan Zeibantuk dah a si an ṭhawn ning, an thiam ning, kan Lai pei ah an skills ti zong kha hmuh khawh deuh a si hnga. Atu tiang ahcun kan Lai paṭhawng lawng nih naka ah kan va kal hnawh hna i asinain teinak taktak an hmu kho lo. Zeicah kan ti ahcun naka paih in an va sung lengmang. Tutan belte ahcun Venuzaw, US ah a ra i Lai paih in aa pai lai i Mang Ceu Lian he i pai phot hna sehlaw Mah hnuah Rung Lian Ceu le Biak Hmun Sang maw kan Lai paṭhawng he i tlai kho hna seh ti kha saduh ka rak that ve. Tutan kan video ah khan cun kha vial kha si rih ko sehlaw video dang ah kan i tong ṭhan te hna lai. Thank you. Bye bye.